Selamat malam bala peninga semua. Nyadi ngarap ku kita semua gerai nya mai lanchang seniang nguan menua. Lalu ngarap ku kita malam tu kita udah makai, kita udah ngirup pia mega kitai tu legi deka nampung semengat renggat ke semilan belas. Enti baka kopi kita empai sedia, pause dulu video tu lalu kita ngaga kopi dulu. Beri tinggi-tinggi ke gelas ngambi kita tu tadi mending ke jerita tu kita bisi kopi bala mengira. Nyadi pia ke tampung semengat ke semilan belas tu tadi. Bendar sanga nguji nyapai bungai pengidup nya tang enda baka ke dalam runding iya enda mudih deka ngembuan iya. Makin ka dijapai makin jari iya enda datai. Dipeda iya semek udu ga bungai nya ari iya ka ti tau enda ulih jingkau. Sekali agi maya iya semek agi ari bungai nya. Angkat la baru ulau pala lima nya ari nalan iya kenda jauh ari endur sanga ka ngambi bungai nya. Bedau ngading sanga alai ulau nya mantuk iya tang utai nya nyelai amat nyadi ulau nya enda ulih negu sanga. Iya mega mantuk sanga peda mantul ka. Sanga ngenung enda lama meda penyelai utai ti nyadi nya. Iya pan alu beguai nyengkau bungai nya tadi. Tang bungai nya mengkang enda ulih damai iya. Hei indai. Amat tak liat amat ga bungai baka nuan tu. Iga ga nuan enda nemu sinu meda aku nyau puas nyilat ari pantu ulau nya ke nyaga nuan nya. Ku Sana muchau. Nyauh muas iya engkayun ke akal kayu ke bisi dia. Iya pan lalu ninga nyawa orang bejaku enggau iya. Sanga ilang nuan nya kena ngambi bungai nya. Jampat agi kih sebedau mata hari padam nyau gegining iya ninga orang ke bejaku iya dinga iya nya. Nadai iya tepeda ke senaya orang nya ulau ke bisi semek dia majak mantuk iya belama tang enda ulih engka laban uko ilang ke dikembuan iya nya kini. Iya pan beguai ngingkas ke ilang ari punggung iya alu ditegu iya baka bungai nya. Tekala nya akau bungai nya pan alu terengkah di tanah. Ulau nyin tadi pen lalu nunduk meda ilang ti dipegai Sanga. Enda jauh ari nya indu ke sulai benama Rungin tadi bisi nengkila iya ari baruh arung endur iya ti deka labuh nyin tadi. Neh, Nitihka aku nuan pia seraya jari iya nyimpan bungai pengidup nya dalam lupung iya. Au ah, laban ati nuan manah dia nuan deka tetemuka tuju nuan udah tu. Nya ambi nuan aka kayu tu lalu guna lebuh nuan amai beguna. Ingat udah tu nuan terus bejalai neruska pejalai nuan. Anang sekali nuan nyekal ke bakang baru ngayuh bungai pengidup nya ngagai manau nggih. Enggai ke nuan enda nyadi mensia agi laban iya, tambah mega iya ngembuan niat ati ti jai ngagai nuan, lebih agi diatu iya nemu nuan bisi ngembuan duku Ilang, Bunsu Ungga nya. Alai, mupuk diatu nuan sebedau mata ari nyin padam, enggai ke nuan bulih penusah enti nuan lama ba kampung tu lagi. Ingat nuan Ibun manah bungai pengidup ti dirambi nuan sereta guna enggau betul. Tang pejalai pengidup nuan tu endang enda mudah gerah baka selama sanga. Laban nuan udah ngembuan bungai nya sereta mayuh agi orang bukai inginka bungai ba nuan nya, pia Keruning madahka sanga. Anang guai dulu. Aku ka nanya nuan. Enti nuan kala ninga orang besebut indu ti nama Sara. Pejalai aku rembus ke menua kita tu laban aku ngiga indu nya meh. Alu dini menua indu nya. Sanga merening mua indu ke sulai nya sereta nganti saut indu nya enggau penuh pengarap. Umm. Nama iya kala aku ninga. Tang menuai aku enda nemu. Suba kala ninga orang betusi ke indu nya bajik sereta landik di ujung jari. Ya, kapa nuan indu nyedai sanga? Eh, nadai. Sigi ka gigai diri. Bah, mupuk dulu aku. pia ko Sanga nyaut sulai inya tadi. Peraga mati iya din tentu menua indu ke benama Sara nya enda jauh ari menua Ndui Rembus nya. Nyau ke puas iya bejalai, iya pan alu ngiga endur iya ngenduh kediri belelek enda lama dia. Laban ti balat lelek. Dia deh Sanga nyau lelap Iya pan lalu bimbi ke meda siku indu ti bajik amat peda iya ari tisi. Tang dalam mimpi iya nya, iya mina meda indu nya nyabek minta tulung iya. Mua indu nya enda nentu ulih peda iya enggau. Laban indu nya nyabek melakang kia. Lebuh iya datai semek indu nya, peda indu nya nyun nadai dia agi. Sanga Tedani tekenyit lebuh tepeda ke mayuh amat bala kera ngelumu iya dia. Bebesai magang sida nya dia. Maya nya iya tepeda ke Manang Unggih begulai enggau bala kera nya tadi. Nuan! Nuan bulak aku, beri kitu bungai ti diambi nuan nya tadi, enti nuan ka idup. Nuan enda tau enda meri aku utai ke deka aku pia ko manah unggih madah ke sanga. Sanga menying lupung iya lantang mimit ati sanga laban bungai pengidup nya agi mengkang ba iya. Nyau pemuas iya gegining iya pan nyau suntuk akal. Ka penda lari aja meh ku tu. Nadai alah ku sida nya tubuh mayuh bansa nya. Mati aku legi enti majak mendam diri dedugau ditu, ko Sanga bejaku dalam ati iya. Manang Unggih sigi enda ulih ngemedis Sanga laban Sanga bisi utai dibun. Belubah Sanga belalai nyingkau lupung iya tak alu ngenyit Sanga angkat belawa enda bebeh-beh. Nyau enda ngadang magang bala kera enggau Manang Unggih naka kemedih ati Manang Unggih meda sanga ke bansa nya. Alai, titih ke nembiak nyin. Nama pengawa kita sebuat nyau bejengkau dia aja? ko Manang Unggih nganu bala kera nya. Bala kera ke enggau iya nya, nya meh sekeda ari sida semenoa ti udah sumpah nyadi antu jelu suba. Nyadi ulun iya. Dulu suba manah unggih nya enda jai baka nya. Iya nya meh pemadu iya manah suba. Lebuh menua sida nya dikayau orang maya nya suba, bini anak iya mati dibunuh. Maya nya meh iya belabuh jai sereta besumpah deka ngiga orang ke munuh bini anak iya suba. Au, kala dibunuh orang ga bala. Manah unggah tu suba ne bala peninga enti nitihka cherita tu. Sigi bisi tenya manah unggah tu bisi penemu bisi penyai. Nyadi kira ke naga tu dulu ke aku ngeleka ke semengat Renggat ke semilan belas tu bala peninga. Terima kasih ngagai kita tau laban kita tu tadi sigi nganti video tauka renggat-renggat ke baru datai.